My brother una good evening o, oh. so good afternoon or good morning depend on where una for dey watch me from. So na me be una person wey dey come dey give us the wetin dey happen for either our city or for Italy or anywhere you dey. So the reason wey make me just quick say make I quick come out so na make I come quick quick clear wetin some of our people still dey ask me say this six hundred euro wey im dey give so im say im dey give am no be those people wey e dey lay off wey dem dey call a causa de integración e go fit apply for dis six hundred no di no be those people wey dem know say dem lost to their work dem dey receive wetin dem dey call disoccupation or disocupazione no be those people go fit receive dis six hundred di people wey go fit receive dis six hundred na people wey dem know say dem put their paper for autonomo wey dem dey call partita iva or vat Or pipo wey dem know sey dem dey work for stationary or um any work wey dey has to do with um farm work or agriculture work. Or pipo wey still dey work for all dis tourist guide wey dey take tourist around. Or pipo wey still dey do all dis summer work. Or pipo wey still get um some contract wey dem dey call kokoko or prestationale occasionale all those contract wey you know say the money if e no come out you no go fit go work and the money no dey big na those people na im go fit apply for this six hundred wey ins dey give person because of the boom wey ins talk say anybody wey the way dem take apply na so dem go take receive money so a lot of people just apply for this first day, first two days, na im make the, e be like sey the site con be like sey e crash and um some other thing con still happen. But now, im sey make huna no worry sey nobody go go dey left behind. E go sey de o try make de give dos pipu wey dey merit am, wey wey I talk so, wey be all dis pipu wey I don mention so. Pipu wey dey autonomo, wey de get their own vat or patita iva. Pipu wey dey agrikolo or agriculture or wey dey do farm work or pipu wey still dey do any other summer work or any other tourist guide or wey dey work for cinema or wey dey do any other work wey I wey dem know sey e dey under dis category. But no be those pipu wey dem wey no get work wey dey receive disoccupation or disoccupado or no be those people wey still dey receive layoff or a causa integração no be dem dey talk about so i don clear that one now the another thing wey Comun just see new bring come out in my last video wey i first see talk reach half dem come bring am come out if you know say you dey live for Bologna you fit apply wetin dem dey call shopping voucher. Dis shopping voucher so, dem dey give am to pipu wey dem know sey their family, their nuclear family dem no too much dey economically okay. So, government con break am into different different segment wey I wan analyse so. No be person wey you know sey im he don receive money for for for maybe um disoccupation wey pass um seven hundred and eighty. If you know sey your money pass seven hundred and eighty, de no go give una priority. The pipu wey de go first give priority be sey anybody wey know sey de receive money wey less than dat, na im get dis priority. So, na dos pipu go comot go first answer before de go answer dos pipu wey their um money or reddit or income wey dem receive till on the thirty first of um march e pass seven hundred and eighty those one go come fall under second category so according to the first category wey still dey the declaration wey I go still read to us make I first start with the family members any family members wey be one person Dey go give am one fifty if the person dey be two dey go give am two fifty and if dey be three dey go give am three fifty and if dey be four dey go give am four hundred if dey be five dey go give am five hundred if dey be six or and above dey go give am six hundred but the requirement na him I come say make I come bring make I come break am to us now be say na the way you take do am you fit do am by yourself na but the requirement make una lis ten very careful the first person wey dem say make dem fit give be say na people wey no get job wey lost their job or wey dem reduce their hours for the place of work so wey dem reduce any of their social service or social assistance service So those people fit apply. So those people wey their work still suspend or their partita iva, dem suspend am say ko say dem no fit work like those people wey I first talk before wey dey agriculture, summer work, tourist or any other um autonomous work wey dem no fit work because of this corona virus, those people fit still apply and those people wey dem still know say the the money wey dem receive for March no still reach three um seven eighty go fit still apply so your you go still fill a form wey dem dey call self declaration say anything wey you dey talk so na real and you no pass that amount wey you talk then the another thing again any of una nucleus member or member of your una family The way e take dey for according to the law of the land, if una know sey una get money wey e dey account, whether na post office or bank, if the money reach or pass ten thousand euro, the pesin no go fit apply. So, the if the money reach or pass ten thousand euro and the if you go look your movement list and the money pass ten thousand euro which is on the thirty on the thirty first of march the person no fit apply so any money wey dey below or ten thousand which is on the thirty first of march and the money dey there whether post office or any of una member if una gather all the money together then e pass that money those people no fit still apply so anybody wey dey do farm work or stationary work You fit still apply for dis um bonus and dis um bonus voucher, if you wan apply for dis bonus voucher, you make sure sey dis um form wey dem dey call um self declaration so, you go fill am, you go cross de area wey you know sey your contract of work fall under. If na farm work or work na im you get or You get partital iva or your work don finish, you no receive any money, you no dey dis occupation, you fit still fill those form and if you fill am, you go send am to dis email address wey una wan read so, wey dem dey call at comune dot bologna dot it. Buona I will spell am na B U O N I S P e S A at comune C O M U N E dot bologna dot I T. If you send am to dat email address, so you go attach your document wey you make sure sey e dey valid and um you go send am to dat email address. So dem go if dem don receive the form, if dem if you meet up with the requirement, dem go send you the shopping voucher to that email address. The shopping voucher to that email address, e go get barcode wey anytime wey you you wan go do spesa, it's either your phone you go just show dem, they will pass am for the machine, you go take the money or you fit still print am out as the case may be. So Those people wey get this shopping voucher so, na im go na im go fit use am take do only shopping or any other this thing wey you dey around your community. So na im make me say make I come bring this one come to us. So those people wey ask me say dem wey dem no get anywhere you dey go or wey dem no get any money wey dem receive. So this one na another opportunity so wey you fit still take get according to the numbers of family you get. in your family members. So dat for dat. Den another thing again my own advice wey I would like make I still tell our brothers and sisters wey you know sey dem get any their brothers or papa or mama dey Africa. Make una tell dem the way dis coronavirus take dey so the way dey go fit take dey u waka for this very period because we wey dey abroad so if u tell dem something e go dey more easier for dem to obey than go dey let the government come dey use violence take dey beat our people or our brothers and sisters we no suppose to be like that so make u still let dem know say make dem no let dem dey deceive because of say the way most pastors come dey use or other religional Pipo come dey use Christianity say make dem come, God go protect dem. Make una try make una tok to dem make dem stay for indoor, make una provide money for dem, make dem still take arrange demsef so dat if dem still dey safe, our mind for here go still dey at rest. So na dis few information na say make I come just drop for Here me I still tell us sey na so de thing take be. So if you apply for dis shopping voucher, if e no reach your hand, you know sey de requirement no meet up wit de requirement. But if e still reach your hand, you go still thank God. So I still remain your brother Anthony. Please no forget make una subscribe um so dat any information still come, I go still come here come still share am to una.